Helo blant! Gobeithio bo chi gyd yn cadw'n saff a gobeithio bo chi gyd yn mwynhau hanner tymor. Wel, yn y wers heddiw, 'da ni'n mynd i glywed am hanes Bartimeus, dyn a oedd yn ddall, oedd methu gweld, a byddwn ni'n gweld sut nath Iesu ei helpu. Felly, gadewch ni ddechrau wrth ddarllen y stori. Roedd tyrfa fawr yn dilyn Iesu a'i ddisgyblion allan o dref Jericho. A dyma nhw'n pasio heibio dyn dall oedd yn cardota ar ochr y ffordd. Bartimeus oedd enw'r dyn. Am ei fod yn ddall, nid oedd yn gallu gweithio. Roedd yn gorfod cardota am arian. Pan ddeallodd fod Iesu o Nasareth yn cerdded heibio, Credodd y byddai'n gallu ei wella. Dechreuodd Bartimus weiddi, Iesu, fab Dafydd, helpa fi! Caed dy geg, meddai rhai o'r bobl wrtho. Ond yn lle hynny, dechreuodd weiddi'n uwch fyth, Iesu, fab Dafydd, helpa fi! Dyma Iesu'n stopio. Dywedwch wrtho am ddod yma, meddai. Felly dyma nhw'n galw'r dyn dall. Hei, cod dy galon! Mae'n galw amdanat ti! Tyrd! Felly taflodd Bartimeus ei glogyn i ffwrdd, neidio ar ei draed, a mynd at Iesu. Dyma Iesu'n gofyn iddo. Be ga i wneud i ti? Dw i eisiau gallu gweld, atebodd y dyn dall. Yna dwedodd Iesu, Dos, am i ti gredu, rwyt wedi dy iachau. Yn sydyn, roedd Bartimeus yn gweld! Roedd Bartimeus wrth ei fodd! a dilynodd Iesu ar hyd y ffordd. Felly, meddyliwch y cyffrodd Bartimaeus yn ei deimlo wrth gallu gweld am y tro cynta'. Be' 'dach chi'n meddwl oedd Bartimaeus yn fwya' hapus am ei weld am y tro cyntaf? Y lliwiau o'n cwmpas ni? Blode, Tybed be fysech chi'n ei golli fwyaf os fyddech chi methu gweld? Mynyddoedd yn cwmpas, llynnoedd, anifeilied. Dwi'n meddwl fyswn i'n methu yn nheulu a'n ffrindiau fwyaf na dim byd. Ydych chi fath o barti meus yn gofyn i ddew am bethau neu am help wrth weddio? Ydy'r hyn da chi'n ei ofyn am yn digwydd bob amser? Wel weithiau mae Duw yn ateb gweddïau. Ond dro arall bydd yn gwneud i ni aros am ateb. Weithiau bydd yn dweud na. Ond mae'n dweud hynny oherwydd ei fod yn gwybod beth sy'n orau i ni. Felly, gadewch i ni ddysgu adnod i gofio am hyn. A ddylaf di arglwydd o weilod calon? Da chi'n mynd i ddweud efo fi? A ddylaf di arglwydd o weilod calon? Beth am i ni wneud rhythm i helpu ni gofio'r adnod hon? Mi na i ddechrau. A ddolaf di arglwydd o waelod calon. Eto. A ddolaf di arglwydd o waelod calon. Beth am i chi adrodd yr adnod tro yma a mi wna i glapio'r rhythm. Da chi'n barod? Grêt! Da iawn chi! Be am i chi glapio rhythm efo fi tro ma wrth ddeud yr adnod? Da chi'n barod? A ddollaf di arglwydd o waelod calon. Grêt! Tro ma, be am i ni gael bach amrywiaeth? Be am i rai yn chi stampio'ch traed, um, taro'r bwrdd, um, taro dwylo gyda gilydd, clicio bysedd, be bynnag. Ewn ni dri eto, a gwnewch be bynnag da chi isio. Da chi'n barod? A ddolaf di ar gwyd o weilod calon. Gret, da iawn chi. Wel, dwi'n clywed bod chi wedi bod yn ei crefft bob wsos. Felly, beth am i ni glywed am y crefft wsos yma? Da chi angen tynnu llun o'r ddu o ddyn ar darn o bapur, fel dwi di neud, ond dwi yn hoples am dynnu llunie, felly dwi'n siŵr fy chi'n gallu neud llawer gwell na fi. Um, ar un ochr, da chi angen roed gwyneb trist. Ar ochr arall, da chi'n gwneud gwyneb hapus. Felly dach isio neud dyn, torri fo allan, lliwio ar ddwy ochr, rhoi gwyneb tris ar un ochr a gwyneb hapus yr ochr arall. A be am i chi roi googly eyes, os oes gennych chi rei adre, i ddangos bod Bartimaeus yn gallu gweld. Ac os ydych chi isio, gewch chi roi llun, lluniau eich crefft i fyny ar WhatsApp yr Ysgol Sul i ni gyd gael gweld eich crefftau chi. Felly, dyna ni am wsos yma. Edrych ymlaen i weld o'ch lluniau chi a newn ni weld chi nhw ers wsos nesa. Ta-ra!